Кара, Рәмил, нинди кызык фикер әйткән Нәримә. Әле элекке вакытта ук киләчәктә ясалма фәһем булыр дип уйлаганнар. Нәрсә дисәң дә, роботмы ул, ясалма интеллект булсынмы, барыбер кеше кеше булып кала инде ул. Җан. Менә Сәләт җирлегендә дә бит шушы җан сизелә, рух. Балалар, әйдаманнар, баш җитәкләр. Әйе, чынлап та, хәтта техника ниндидер кирәкле нәрсәләрне эшләсә дә, барыбер кешегә ниндидер күңел азыгы кирәк. Һәм менә күңел азыгы эзләп без һаман җәен монда сәләткә кайтабыз миңа калса. Дөрестән дә.
Биләрдә менә шушы күңелнең азыгын гына түгел, тулаем без энергия җыеп киләбез. Һәм бу энергияне без сезгә дә бүләк итәчәкбез, чөнки хәзерге вакытта эфирда җанлы Сәләт һәм без. Сигезенче чыгарылышка әзер, Гөлназ апа. Рамил абый.
Эфирыбызны башлап җибәрдек, шуңа күрә үзегезнең комментарийларыгызны да язырга онытмагыз. Шушы видео астында. Әйе, шушы видео астында, шушы безнең эфир астында. О, минем баскетбол вакыты. Ярак киттем яме. Менә шулай Рамилне озаттык. Ә безнең эфирыбыз алга таба дәвам итә һәм без сезнең белән 1994 елга күз салырбыз. Әгәр Сәләтнең беренче оешкан аланын искә алсак, ул да булса Ул нәкъ менә мәгълүмати технологияләр белән бәйле алан була. Һәм инде хәзер, вакытлар үткәннән соң, аланнарның шаны шактый зур, ләкин мәгълүмати технологияләр аерым бер урын алып тора безнең сәләттә, һәм нәкъ менә бу форум да аңа багышлана. Әле аннан тыш безнең сәләттә хакатон, санак һәм сайлтлаб лабораторияләр эшләп килә, һәм шушы аланнарның, шушы проектларның эшчәнлегенә искиткеч зур өлеш керткән бер Шәхеснең сәләт тарихын без сезнең белән хәзер бергәләп күзәтербез.
Сәлам, минем исемем Ләйсән Апасабитова һәм мин Санакоп укыту лабораториясенең оештыручысы һәм 2022 елга кадәр аның җитәкчесе булдым. Димәк, Сәләттә үз тарихымны мин 2006 елда Сәләт Раушан авылында Сәлкеш буларак башладым. Аннан Сәләт Азнакайаланында әйдаман, ә инде 2015 нче елдан мин Сәләт Санак Аланның директоры булдым. Минем иң яраткан сәләтле мизгелләрем нәкъ шушыннан башлана. 2016 нчы елда Санаклап укыту лабораториясе барлыкка килә һәм без команда белән ел дәвамында дәресләр, күчмә сессияләр, олимпиадалар, хакатоннар уздыра башладык. Безнең чараларда кечкенә булып килгән сәркешләребез инде хәзер үзләре әйдаманнар, баш җитәкләр, остазлар. Һәм беләсезме, мин санаклап тарихы белән, үземнең команда белән, сәркешләрем белән бик нык горурланам. Һәм сәләт. Рәхмәт бик зур сиңа, бәхетле булачак өчен. Минем иң яраткан дусларым өчен һәм идеяларны тормышка ашырга мөмкинлекләр биргән өчен.

Рәхмәт.
Рамиль абый белән тупны атырга өйрәнеп карадык, ә хәзер бу форумда әлеге тупны иң шәп атучы кешегә аны тапшырабыз һәм карыйбыз, ничек ул бер тапкыр атуда аны кертәчәк. Данияр абый. Еш! Шәп әйдә бирбишне менә бит ул. Форумның спорт буенча җаваплы кешесе булгач шулай була. Әйдә без синең белән хәзер бераз гына әлеге форум турында да сөйләшеп алыйк әле. Әйдә. Данияр абый, ничек сиңа мәгълүмати технологияләр биләр форум? Гомумән, форумнарга сагынырга җитешәсеңме син? Әйе, әлбәттә, анда бит безнең пересменка бар, ике-өч көн. Әзне ял итәбез дә, аннары кабат кайтабыз монда биләргә. IT биләр форум сиңа гомумән якынмы күңелеңә? Әлбәттә инде, мин бит үзем укыйм КФУда, ИВМИД институтында. Шулай ук менә әле генә магистратураны бетердем. Котлыйм сине, Данияр абый. Уңышлы төгәлләвең белән һәм әле кызыл диплом алды ул безнең. Моңа миңа калса алкышлап алырга кирәк, кемнәр безне ишетә, күрә, экраннар артында да сез безгә алкышлап һәм үзегезнең комментарийларга рәхмәт, котлау сүзләрен яза аласыз. Данияр абый, менә әлеге форумда уку-укыту программасында ниндидер дәресләргә кереп, үзең дә үзеңнең өлкәң белән бәйле белемнәр тупларга җитештеңме син?
Юк шул, мин бит инде ирдуктаранда спорт программаны әзерлим. Әйе. Әле хәзер кадәр.
Аннан соң инде спорт программаны үткәрәбез монда, бу кырларда. Димәк, менә монда балалар рәхәтләнеп уйныйлар һәм без кичә шулай караган идек җиңүчеләрнең исемлеген. Кызык барамы турнирлар? Спорт ничегрәк үтә? Конечно, инде анда бит шулай ук та яхшы поддержка алганнардан, э, яхшы уйнаучылар да бар. Шулай кызык үтә. Кыскасы, спорт уеннары бик кызык һәм мавыктырган. Үзеңнең яраткан спорт төрең бармы синең? Үзем мин шөгыльләнәм өстәл теннисы белән. Әйе.
Күбрәк яратам инде уйнарга һәм карарга футбол һәм хоккей. Хоккей. Ә хоккейда кем өчен җаваплысың? Булсын, Станислав Галиев. Әйе, ә үзенең фамилиясе шундый булгач, без Галиев өчен чагатабыз. Ә синең яраткан сөрәнең, нәкъ менә үзеңнең яраткан команданы җан атканда кычкырып әйтә торган? Только Акбарс и только Победа. Бар, дип Акбарс.
Аны әйтеп әйтмиләр бит, әйдә, көчле иттереп. Әйдә. Э, кыска да, и понятно. Әйдә, әйдә. Только Акбарс и только Победа. И кабатлыйбыз. Әй, һәм кабатлыйбыз.
Менә шулай итеп җанатсам, я калса һәр командага да җиңел аларга бик рәхәт булачак, әйме? Ә син ничегрәк карыйсың? Менә хәзер бит инде безнең гадәти спорт уеннарыннан тыш, шулай ук Мәсәлән, фиджитл уеннар булды быел, киләчәк уеннар. Ягъни виртуаль реальлектә дә уйныйлар һәм чынбарлыкта да ничегрәк карыйсың син әлеге юнәлешкә, әлеге спорт төренә? Ул хәзер инде яңалык һәм шулай ук та киберспортсменнар керә алалар менә шушы юнәлешләргә һәм бик тә кызык ике менә шуны реаль һәм физик уеннарны кушарга да Һәм ничектер аларның балаларын кушып, ничектер шундый нәрсә ясарга. Караганың бармы үзеңнең әлеге уеннар? Мин менә Татарстанда узган фиджитал уеннарда оештыручы булдым. Кызык үтте, яңа шундый формат булды. Әйе, юнәлеш.
Балалар килде, уйнады. Ә менә теге киләчәк уеннарга карап, форумга ниндидер яңалыклар керттегезме? Ниндидер бәлки яңа шундый стильдәге уеннар барлыкка килгәндер? Әйе, бу форумда безнең узды киберспорт, EAFC 24 уенча буенча. Ә балалар ничек кабул итәләр, ошыймы аларга бу юнәлеш? Әйе, күп балалар язылды да, монда кайдыр 30-40 кеше монда булды, катнашты. Әгәр син үзең менә бу фиджитал уеннарның оештыручысы булсаң, нинди уенны син әле булмаган, Компетенцияне дип әйтик, кертеп җибәрер идең әлеге фиджитал уйнарга. Фиджитал волейбол булсын. Фиджитал волейбол.
Әйе, әле беркайчан да булмады ул. Просто уен юк. Андый волейбол уйнарга. Әйе, джойстикта уйнарга уен юк. Син үзең программист, менә программист дип әйтү дөрес булмас инде. Миңа язарга кирәк. Әйе, син яза алыр идеңме шундый уенны? Ну, бер ел бирсәгез миңа, ничектер язып, берәр инде ватык уенны, может быть, ясармын. Но берәр нәрсә уже булыр. Ә, Менә мин кичә Руслан абыйдан сораган идем, гомумән IT өлкәсендә эшләүнең нинди шәп фишкалары бар дип. Син үзең шушы өлкәдәге кеше буларак э, нинди рәхәт якларын әйтер идең? Ну, хәзерге вакытта инде ул шундый востребованный профессияләр. Әйе. Анда күп акча.
Шулай әйтик. Менә бит акча сезнең кисәк кая бара икән, беләсез. Аның ягы бар. Өйдә утырып эшләргә ярый. Әйе, өйдә утырып эшләргә ярый.
Кичә дә без бу якны караган идек, рәхәтләнеп чынлап та иңгә чыкмыйча, бәлки Йокыдан торасың да, шунда ук компьютерны ачасың да и Һәм эшлисең, инде рәхәтләнеп эшли аласың. Данияр абый, шундый рәхәтләнеп сөйләштек синең белән, ә хәзер сиңа уйнап алырга тәкъдим итәм. Мин сиңа төрле сораулар бирәчәкмен, ә аларга әйе һәм юк дип без туп ярдәмендә җавап бирәчәкбез. Киттекме? Әйдә, киттек. Хәзер Данияр абый өчен шуны кызык уен булачак. Данияр абый, мин сиңа бирәм төрле сораулар. Аларга җаваплар бик гади, әйе я юк. Әгәр дә син әйе дип уйлыйсың икән, сиңа кертергә кирәк булачак. Юк дип уйлыйсың икән, сиңа инде кертмәскә кирәк булачак. Хә, карыйбыз. Яхшы, әйдә башлыйбыз. Безнең бөтен балалар да ярата торган сгущенкалы пирожокны яратасың микән син, юк микән? Әйе, яратам.
Әһә, хә, карыйбыз.
Ни кадәр яратасың икән син аны? А, димәк, Данияр абыйга икенче вакытта э, шундый пирожок ләксә, аны мин ашаячакмын, миңа алып Ярар. килергә онытма. Мин сиңа бирәм алайса.
Ярый, киләсе сорау. Безнең фәнсарда, э, кемнәр әле белми, бар бассейн. Бассейнда су коенырга сез яратасыңмы? Әйе, ха кертергә кирәк. Ха кертергә кирәк, ха карыйбыз. О, булды, әфәрин Данияр абыйга. Димәк, бассейнга сиңа кичексез барырга кирәк. Душтагы кайнар су ничегрәк сиңа? Яратасыңмы? Әйе инде. Әйе инде.
Бармы салкын суда юынган вакытларың? Әйе, әле генә юындым. Әле генә юындың. Менә бит хай карыйбыз. Җылысын яратса, Данияр абый хай кертсә, димәк, аңа Ах, Данияр абый, димәк, сиңа бүген әле тагын салкын су белән юынырга туры киләчәк, чөнки безнең килеш чыкмады. Һәм калып бара тагын бер сорау, ул да булса, э, спортны яратасың син? Менә хәзер. Точно кертергә кирәк. Әгәр безнең форумның спорт оргы бу сорауга җавапка әйе дип кертә алмаса, Данияр абый киләсе форумга килми. Вау! Шәп, шәп, шәп, шәп, Данияр абый. Бик зур рәхмәт сиңа, чынлап та үзеңнең шәп спорторг икәнеңне расладың. Хәзер балаларның кара әле рубрикасында карап китәбез.
Кара әле. Без татарча өйрәнәбез.
Кара әле, ә без тарих буенча квиз чишәбез. Кара әле. Без кино төшерәбез. Кара әле. Биләргә билге каган уланы килгән. Кара әле. Без штабта.
Карале, Биләрдә иң тәмле кафе.
Карале, форумда спорт белән дә шөгыльләнеп була икән.
Карале, без Турытая җыябыз. Кубраткан, Турытаякка чыгабыз! Карале, мин сәлкүчләрне ашханәгә алып килдем.
Карале, мин хәзер ашханәдә Алсу апам белән ашыйм. Карале, без дәрескә барабыз. Карале, мин сәлкүчләрне дәресләргә озатам.

Кунагыбызга килгәндә, ул Корчуганова Анна, проект менеджер, Agile һәм Scrum буенча белгеч. Анна апа, исәнмесез. Здравствуйте. Кәефләр ничек? Шәп.
Күреп торганыгызча, Анна апа шулай ук сәләт мөхитенә инде тулаем кергән һәм андагы бөтен вайбны,

кызык кына күчтәнәчләр әзерләп куйган.
Безгә җитә беркем хаялга ышанырга. Сәләттә шундый күп җырлар һәм инде

Тан тан та тан тан тан та та Син бәхетле. Әйем. Ау!
Авыр сине табу. Ау! Тукта яңгыр, тукта. Яңгыр.
Яума әле. Безгә җитә. Кара әле күземә. Мин дә карыйм күзеңә. Анда сөю бар икән, син аңларсың үзеңдә. Манзарара.

Бу җырларны бер тапкыр ишетсәм дә һаман күңелемнән нишләптер э, утырам җырлап монда. Син мине сагыту талашым дип. Син Яратам, бетте китте. Бетте китте, е. Монда теге э, эфирның да күп өлеше бетте китте Әйе. дип кенә әйтерлек булып калды, әйме? Э, Карап торасың, шуның хәтле рәхәт, шуның хәтле эмоцияләр, әйме? Менә э, аларны да үз үз мине алар үз урыннарына куя башладым. Алар урынына дип әйтегез, шулай бит. Э, Хәзерге вакытта Сәләт мөхитендә дөрестән дә рәхәт, мөмкинлекләрнең чиге юк. Шулай бит, укыйсың килсә укыйсың, спорт, башка төрле күңел ачу чаралары.
Кайсы якта үзең... Көнләшү белән көнләшеп утырам хәзер. Кайсы якта сынап карыйсың килсә, шул якта сине колачлап каршы алалар һәм мөмкинлекләрең бар. Шулай бит. Җанлы сәләт ның ничә бүген 8 нчесе чыгарылыш шулай булып бара. Әле качан гына беренчесен караган кебек инде һәм хәзер инде 8 нче чыгарылышка килеп җиттек. Әйе. Э, тапшыру саен яңа кунак, яңа алып баручылар, яңа рубриклар, ләкин э, бер әйбер хаманда үзгәрешсез. Ул безнең тугры тамашачыларыбыз, әйме? Әйе. Һәм алар да бүген безнең белән экранның тыярында утыра, аларга кайнар сәлам җибәрәбез дә. Сәлам, Һәм сәлам. традицион рәвештә мин тәкъдим итәм менә шушы алар белән тереләй аралашу дип атыйм инде мин аны, шулай бит, җанлы Әйе, аралашу. алар белән Э, сөйләшеп алыйк, алар безгә язганнар, хәз- хәзер без барысын да сезгә Мин, ясарга ярдәм мин итәбез. күзне йомып әйтә алам, э, беренче комментарийны кем язган, кем исемле кеше. Әйдә. Рафис исемле кеше язган. Һәм ул, әйе, язган, сәлам, дуслар, кичәге җылы сүзләрегез өчен рәхмәт, дигән. Менә бит ул хәтта исендә калдырган. Без аңа кичә нинди сүзләр җиткергәнбез. Карагыз, менә монда Зөхрә язган. Миңа да өйгә шундый робот а, робот кирәктер инде, шулай бит? Әйе. Роб- Ну, хотя бы робот-пылесос дигән. Робот? Анс- Ансы бит инде хәзер э, теләпсәң алып була бит инде. Әйе, әйе, Яисә бүләккә була. сорап була, шулай бит? Ул беләсең шундый җайлы, менә мин күптән түгел генә үземә алган идем. Өйдә хәзер минем белән сөйләшеп, исемнәремне әйтеп, Чынлап. өйне җыештырып йөри. Шуңа күрә Кем уйлаган бит кайчандыр, менә сөйлиләр иде, кайчан булыр икән ул дип, хәзер безнең өйләргә дә роботлар килде дә керде. Шул ук безнең Алисәне генә алсаң да, хәзер сөйли дә, ашарга да пешерә. Ашарга да пешерә.
Юк инде, әйтеп тора бит инде нәрсә алырга икән, пешерә дисең алсаң болай чиндан. Ә минем өйдә әле һаман да Рамиль пылесос. Мин үз кулым белән алам да рәхәтләнеп бөтен йорттагы тузанны шулай чистартып чыгам. Э, ансы тагын да э, әйбәтрәк. Белмим, әйбәт микән, юк микән, ләкин э, ниндидер физик көч куярга кирәк. Тагын менә монда шулай ук Зөхрә әлеге комментариясеннән соң калдырган ут рәсеме бу смайлик. Бу син белән безгәдер инде мәгәр. Мин дә шулай дип уйлыйм. Рәхмәт Зөхрә сезгә. Тагын язганнар, алмаз язган кара. Яңгырдан саклап йөрүче роботлар уйламадылармы әле дигән, бу һава торышында уңайлы булыр идеме икән дигән. Миңа калса, Миңа калса робот, роботның Робот үзен р- яңгырдан төзәлмәс сакларга иде кирәк, ул. теләйме? төзәлмәс иде ул яңгырга. Бердән бер э, әлегә э, ниндидер кимчелеге ягы ул электроника бит инде, нәрсә дисәң. дә. Әйе. Аңа су кереп, ул туктарга мөмкин. Беләсеңме, миңа калса, безне яңгырдан сакларга кирәк инде. Ул бит шундый рәхәт. Менә чыгасың яңгыр астынан ничек. Җәйге яңгыр дип сөйләшик Әйе, әле. җәйге яңгыр Әй, дисәң. Мин бер дә октябрь аендагы яңгыр астында Урамда чыгып йөрисем килмәсен.
басып торасы килми инде, димме? Монда
җәйге яңгыр әйе мин килешәм җәйге яңгырның астына чыгып басып торсаң ничектер рәхәт булып китә һәм җир дә дымлангач һава да үзгәрә аеруча менә бу сәләт җирлегендә монда бит чирәм бөтен җирдә яңгыр явып киткәч менә ялан аяк йөреп чыксаң мин әле дә хәтерлим тимур абый шулай йөри дри хәтерлисеңме җәйдә тапты әдип әмир шулай йөри дри шулай бит ялан аяк шуңа күрә бу бит инде бәребер шушы җирнең җылылыгын рәхәтлеген тою аны тоя белү үзе бер рәхәт бәхет мизгеле. Шуңа күрә тәкъдим итәм мин дә сезгә. Андый-мондый таш диварлы фатирларда торсагыз, э, паркка булса чыгып керегез. Э. Бутылка белән су сибегез дә шунда җөреп керегез без алмаса.
Э, Котлыйм Данияр абый дип яза безгә Рената апа. Без бит аның кызыл диплом алуын искә төшергән идек, менә бит тагын бер тапкыр Шушы урында Данияр абыйны котлап куйсак та була. Һәм әле аны шундый мини-турнирда да безнең э, туп аткан вакытта э, ул бит кертте үзенә кирәкле сорауларга җавапларын. Тагын бер котлар өчен сәбәп бар дип уйлыйм. Яхшы.
Так, э, Рамил абый, ә син үзең керттеңме кольцога диелгән? Бу Тупны атып карадың бит син. Әйе. Әйтәләр дә инде. Кертеп керттеңме син үзең? Мин студияда вакытта репетиция ясаганда керттем. Ниндидер тактикаң бармы үзеңнең? Юк, аның тактикасы юк.
Анда тотасың да ыргытасың. Ә менә ниндидер шул челленджны төшереп бетергән вакытта
Әйдә. Эй, булмады бу. Акка гына ыргыттым мин әле.
Миңа да булмады, яра. Видеога төшергән вакытта бер егетнең телефонын җимереп төшердем, шул телефонны эләктердем. Ну, бәлкем шулай уйлангандыр. Менә бит. Ләкин аның каравы контент хәзер бар. Күрәсеңме? Иң мөһиме шунсы, чөнки безнең. Безгә бит хәзер шуны хәтта рәхәт, нәрсәдер эшлисең, килеп чыга икән, яхшы. Килеп чыкмый икән, димәк, контент бар. Ике яктан да уңайлы. Кайсы яктан карасаң да отышлы дигәндәй. Так, киттек монда. Зилә язган Рамил абый Гөлназ апа дигән.

Телеграм уңайлырак ул. Хатырышы шәп иде дигән бүген. Хатырышы дөрестән дә шәп. Әйе, бүген шундый рәхәт. Эссе дә түгел, суык та түгел, яңгыр да сибәләп кенә ала, ләкин куркыныч түгел. Рәхәт хатырышы иде. Карагыз, менә монда э, Анна апа белән безнең элемтә булды бит. Әйе. Э, әңгәмә, шушы әңгәмә вакытында ул әйтте, Казанга махсус берничә көн алып калдым диде. Казанны карарга, шушы мөхитне өйрәнергә, кызыксынып нинди дә булса урыннарга барып килергә. Һәм без сорадык, кая барырга була дип. Монда берничә комментарий бар. Беренчесе инде аның Казанның үзәк урамнарында йөрергә кирәк дигән. Мин килешәм, шулай бит. Бу Бауман урамы, безнең Кирмән буйлары, Кирмәннең үзенә керсә була. Тәмле итеп чәй эчә торган урыннар бар. Татар бистәсе, шулай бит. Тулаем, анда безнең тарихи урыннар. Тагын кайсы җиргә барып була Казанда? Казанда, әлбәттә, шулай ук Камал театрын күзәтеп алсак та, мин Шул калса, территорияләрне шушы бәлки инде. якларны инде, әйеме? Әйе. Ну, күбрәк шул Иң Казанның үзәк үзәк урамнары.
тарихи борынгырак урыннары дип әйтик Әйе, инде. кичес килешәм. М, Чәй эчәргә кереп чыгыгыз дигән, шулай ук бик шундый тәмле урыннарыбыз җитәрлек безнең. Э, минемчә аларның сәләтнең э, иң тәмле ашарга пешерә торган апалары да аны сыйлаганнардыр инде шулай бит әйе мин дә шулай дип уйлыйм күр әле мин һаман менә э, мине синең белән безнең бәхәс җибәрми әлиме телеграм яки ватсапмы дигәнгә мин сиңа бик шәп бер аргумент таптым ич нигә телеграм шәбрәк әйдә әле Чөнки Telegram ул безнең рөхсәт ителгән социаль челтәрләр исемлегендә, ә WhatsApp безнең хәзерге вакытта рөхсәт ителмәгән социаль челтәрләр исемлегенә керә. Шуңа күрә Әйдә, Айса, син кайчык куй, мин кәгазь куям, кисәсен мин әйдә. Telegram.
Менә болай итеп. Менә хәзер дөреслек барлыкка килде дип уйлыйм. Әйдәк син күңелсезләнмәсен өчен карыйк әле нәрсәләр язганнар икән. Кич ә, баскетбол шәп уйнадыгыз дип язганнар безгә монда. Ә, без бер тамашачы. Дөрестән дә без беләсезме, шуны хәтле менә фәл кешеләр белән уйнап чыктык. Һәм иң кызыгы менә бөтен сәләт аланда бер генә кеше кертте шушы махсус боҗрага тупны. Ансы да минем башта авызга тиеп төште аны тубы шулай. Анда да э, ниндидер кечкенә генә өлеш керткәнмен инде мин.
Әйе, менә эз булса да. Мин үзем нәзенә булса да.
Э, тагын язганнар белән дә кичке чаралар спорт буенча э, нәтиҗәләрне күздән карап була диелгән.
Алын нәтиҗәләрен без үзебез яңгырата алырбыз. Мин кичә үзем дә кичке чарада булдым. Флайк фильмнарында карадым. Кичә бит фильмнар күрсәттеләр. Әйе, кичә фильмнар күрсәттеләр.
Оспарух аланы безнең җиңү яулады. Моделаны һәм Кубрат аланы алар үзләренең видеолары, кинолары белән кызык итеп төшереп, беренче урыннарны яуладылар. Әйе, шулап та кызык иде. Анда киләчәк турында да, шулай биләрне дә күз алдына китерделәр. Бик кызык форматта ясап күрсәттеләр безгә балалар. Ә инде спортка килгәндә, бүген стритбол булды. Беренче урынны Аспарух каналына яулады. Ә икенче урын безнең сәләт санакта һәм өченче урында мода аланы. Димәк, безнең бүген э, спорт мәйданчыгында да баскетбол Әйе. һәм алан территориясендә да баскетбол булган. Әйе, нәкъ Һәм шулай. безнең хәтта студияда да э, ниндидер Баскетбол уйнап алдык. процесслар арасында и безнең көндә хәзер баскетбол уены бара. Менә әле генә ыргыткан туп, ул әле яңа гына килде. Ә, Гадәттә инде без уйныйбыз менә шулай Гәзитләрдән һәм кагазьләрдән ясалган туп белән. Әйе. Аннан кызыграк. Ул әйбәтрәк тә керә бугай. Әйбәтрәк тә керә бугай.
Алина язган монда кайнар сәлам, җанлы сәләт, тагын бер тапкыр барыгызга да бик зур рәхмәт. Балаларыбыз сәләттә бик бәхетле, алга таба да уңышлар сезгә дип язган. Һәм анда белесезме, күпме смайлик монда. Мин дә аңа хәзер җавапка бер 38 йөрәк җибәрәм, ярыймы? Син сөйләп, син рәхмәт әйтәсең. Ә мин рәхмәтләрне җиткерәм, чынлап та. Барыбер беләсеңме, менә шушы комментарийларны алгач, Җитер таң кәеф күтәрелеп китә шикелле. Сиңа да шулай тоеламы? Әлбәттә, ул бит инде беләсеңме, беренчесе нәрсә, кеше карый гына түгел, ә шушы караганнан соң да әле үзе ниндидер өстәмә рәхмәт сүзе, ниндидер э, җавап реакция калдыра. Бу үзеннән үзе ниндидер тагы да күбрәк эшләргә, тагы да күбрәк шушы э, тамашачылар өчен тырышлык куерга бер ни өсти, канатлар өсти. Мин ә син ишетәсеңме? Яңгыр ничек итеп төшә? Әкренләп кенә җил искән тавыш бар име? Әйе, искән. Кеше бит безнең һаман да әле уйларга мөмкин без каядыр бүтән җирдә төшеп ятабыз дип. Әйе, без басуда.
Безнең э, якын тирә ничә чакрымда цивилизация юк дисәң дә була бит инде бер анда, шулай бит. Иң якын авылга анда ничә километр? Биләр авылы инде анда безнең. 3-4 километр барырга кирәк. Әйе, чынлап та. Үзенә күрә рәхәт атмосфера монда. Һичшиксез, һичшиксез. Э, Табигать үзенә Киемгә килгәндә, менә кичә белән чагыштырганда, синең э, өстендәге шушы толстовка бик матур. Кичә ямсыз дип әйтмәкче буласың син. Юк.
Чагыштырганда дисең ич. Юк, икенчесе дим, икенче төрле чагыштырып әйткәндә. Кичәгесе дә матур инде, но аның төсе бик килеп бетмидер. Сиңа да бусы килешә, хәтта кичәгесе матуррак та иярсең дөрестеңне әйткәндә син ул төсне бәяләп кенә бетермисең һәм бу киемнәрне биргән кешеләрне дә искә алу әйе бу безнең дусларыбыз э, ничә ел инде э, эшләп килгән партнерларыбыз сәләт стор кибетенә әйдәгез аларга бер алкышлар бирик э, беләсезме әлеге толстовка ул менә шулай утырып кына торырга ярый минем өчен

Күп зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт яусын сезгә, безнең форумны оештырырга ярдәм иткән өчен. Һәм тагын кемнәргә җиткерәбез рәхмәт? Э, шулай ук безнең Алабуга Политех. Политех бар, шулай бит аларның шулай ук монда бар мастер-класслары да, Әйе. нокталары. Менә шул шуларның коптерларын бәреп төшердем мин кичә. Кичә. Әйе. Э, шуннан соң сине чакырмадылар шулай бит. Һәм инде алдынгылар. Алдынгылар хәрәкәте без алар белән әле 6 форумда күрешәчәкбез. Рәхмәт сезгә дә шулай ук һәм яшьләр академиясе, э, дипломатия академиясенә шулай ук зур рәхмәтләребезне җибәрәбез. Рәхмәт безнең партнерларга, әйдәгез аларга алкышлап алыйк.
Теге ничектер э, вакыт уза име? Менә әле генә эфир башланган кебек иде. Һәм әкренләп кенә, әкренләп кенә без Җанлы сәләт э, эфирының ахырына якынлашабыз. Ул гына түгел бит әле Минем дә менә бер анда әлеге форумда эшем тәмамланып килә һәм ничектер соңгы секундларны сузасы килә, күбрәк сөйләшәсе килә, аралашасы килә, чөнки э, шушы шаушуда, шәһәрдә булган эштә кайнаган вакытта әлеге сәләт дөньясына кайтып, 2-3 көн генә шушы урында э, ничек әйтәр бит әле теге алыш, алышынып килү. Эчке дөньяны башны бушатып, шушы шаушудан тынычлыкка, табигать кочагында шушы иң гади, иң ачык балалар белән аралашып килү рәхәтлек бирә. Менә синдә дә андый бер бар бит инде.
Әлбәттә бар, әйе. Без хәтта э, менә бер форумнан икенчесенә әле кайтып торсак та, барыбер ниндидер сагыну хисе бар күңелдә һәм инде менә шушы урынга, шушы кешеләргә гел талпынып кайтасың. Һәм беләсеңме, менә алты форумга киләбез, ләкин алты форумның берсе дә теге бер-берсенә ошаган булмый. Һәрвакыт ниндидер яңа әйбер, яңа кешеләр, яңа нәрсә барлыкка килә. Шуңа күрә бу урынга Һәркемгә дә кайтырга киңәш итәр идек. Әгәр инде кайта алмасагыз, җанлы сәләткә кушылырга онытмагыз. Амиль абый, ә мин сиңа соңгысы, теге моңсуланып утырма. Без сине сәләттә һәрвакыт көтәбез. Әле калган форумнар бар, Әлбәттә. тагын ике форумга безгә кунакка килерсең. Бит шулай, беләсеңме?
Машина белән кайтып төшәсең, теге шәһәрдән ачасың, э, шушы сәләт э, би- э, җирлегенә карап торасың, берәр югарырак ноктага менеп шулай. Кояш бата әкрен генә, Балалар тавышы, салкын җил исеп китә, монда елга агып тора. Һәм шушы тынлыкта синең балагыңнан берәр кырмыска менгәнен сизеп аласың, шулай бит әзрәк кенә чабынып, кычытынып аласың да һәм аңлыйсың, дөрестән дә менә бу табигать, менә монда рәхәт. Шуңа күрә миңа гына түгел, сәләт белән бәйле барлык ветераннарга, шулай бит элек сәләттә эшләгән кешеләргә шушында кайтырга насыйп булсын. Яңадан шушы сәләт мөхитен тыеп, катнашырга, Нинди дә булса кат эшләрдә булышыргамы, менә шулай гел тыгыз элемтә булсын иде дип телисе килә. Әйе, әлбәттә.
Баштан син үзең киләсең монда, аннан соң инде менә күпләрнең хәзер балалары, оныклары йөри. Кыскасы, сәләт булсын ул тормышта һәрвакыт. Ягъни менә кыска вакыт аралыгында гына түгел, ә һәрвакыт. Тормыш дәвамында сәләт безне һәрвакыт алып барсын иде тормыш буйлап дигән. Менә шундый теләк теләр идек без. Килешәм.
Килешәсеңме?
Килешәм.
Традицион рәвештә җанлы сәләт бит инде нинди дә булса э, бер мизгел белән төгәлләнә. Әйе. Бүген нәрсә безнең? Бүгенге мизгел шундый кызыклы, беләсеңме? Әлеге иҗади чыгыш булсын өчен бүген безнең балаларыбыз, безнең э, оештыручыларыбыз шушы Биләр җирлегендә иртәнге сәгать 5-тән 6-дан торып төшерделәр шундый шәп э, видео язма, шундый шәп иҗади чыгыш. Һәм моны күзне дә алмыйча карарга киңәш итәр идем мин сиңа. Димәк, Җанлы сәләт командасы үзләренең иң тәмле йокыларын калдырып, калдырып балалар калдырып, күзләрен ертып-ертып ачып, әйе, ярым йоклаган килеш шушындый видео ясап йөрделәр. Әйе, ләкин ул шундый җавап килеп чыккан, мин менә бер өлешен генә күрдем. Әле ул аның җыры да искиткеч матур, Ак калфак җырына язылган видеоязма ул һәм Кубрат хан аланына Һәм безнең операторларыбызга, безнең группабызга идез дә көчле алкышлар җибәрик әле әлеге язма өчен.
Алар бит менә хәзер дә кайберсе инде ярты күзен генә җомып утыра, чөнки алар иртәдән инде э, тыгыз э, эш графигында графигында кайныйлар.
Шуңа күрә әйдәгез егетләрне дә көттереп тормыйк, тамашачыларны да көттереп тормыйк, шушы э, күптән көтелгән видеоязмага без күз салыйк, ләкин инде аңарча әйтеп китәбез нәрсә дип. Без сезнең белән саубуллашабыз дип, ләкин озакка түгел киләсе форумнарда очрашырбыз. Һәрвакытта да җанлы сәләт белән бергә булыгыз һәм видеоязманы карагыз.